Fy enw i ydi Cai Fôn Davies, dwi'n 2 ar hugian oed, yy dwi'n dod o Fangor, dwi yn gyn-fyfyriwr yma ym Mhrifysgol Bangor, dwi'n gobeithio dod nôl yma yy fis Medi i wneud fy ngradd Masters yy mewn Cymraeg, a nes i raddio yy llynedd yma yy gyda gradd dosbarth cynta mewn Cymraeg a Hanes. Dwi wedi bod yn dod yma i'r Archifdy ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn. Yym er mod i'n lleol, yym fel o'n i'n dweud dod o Fangor, yym wnaeth hi gymryd tan un o'r diwrnodau gorau y brifysgol i fi ddod yma yym i bori trwy'r yym amryw gasgliadau sgennych chi a gwerthfawrogi y cyfoeth yym sydd yma. Dwi'n cofio um, ar un o'r diwrnodau agored yna um, gweld um, llawysgrif, dwi'n meddwl, uh, Hedd Wyn, um, copio um, Iawdlo yr Arwr yn ei law ei hun. Um, hefyd gweld rai o gasgliadau um, Stad y Penrhyn, ac oedd heina yn bethau um, O, o'n i, o'n i di rhyfeddu at y cyfoeth o, o ddyfa. Um, a fel un o Bangor, falle da chi'n mynd yn gwerthfa... Falle bod chi'n cymryd o'n ganiataol um, bod gennych chi'r brifysgol yma, bod gennych chi hyn a llall arall. Da chi'n wir yn gwerthorogi beth sy'n yma tan da chi yn cael cyfle i fod yma uh, fel myfyriwr, fel ymchwilydd, uh, fel rhywun sydd jyst yn ymddiddori yn y pethau yma. Wel dwi wedi bod yn dod yma yym yn fwy diweddar 'lly ar gyfer fy yym ymchwil ar gyfer fy nhraethawd tir israddedig. Yy wnes i ysgrifennu fy nhraethawd tir i yym fel o'n i'n deud fy ngradd i oedd Cymraeg a Hanes ac yy o'n i... n- wnes i sgwennu fy nhraethawd tir i ar yym agweddau y Cymry Cymraeg yn America tuag at yym Americanwyr Affricanaidd yn ystod y cyfnod yym o'r enw Reconstruction sef y rhyw deuddeg mlynedd ar ôl y Rhyfel Cartra yn America. Mae 'na fwlch mawr yym o ymchwil sydd heb gael ei wneud ar y ar y cyfnod yma yym ond o'n i'n ffodus iawn yym o gael ym Mangor ac ar garreg fy nrws i hefyd yym dwi'n meddwl mai'r casgliad llawnaf yym a mwya' cynhwysfawr o gyfnodolion ym mhapurau newydd ym America, gafodd eu cyhoeddi yn Gymraeg yn America, ym y casgliad llawn a mwya' cynhwysfawr sydd yna o heina ym unrhyw fan yn y byd, heblaw am America. Um, Wel, dwi'n meddwl, uh, fy hoff ddogfen, um, neu gasgliad, um, bod, falle bod o'n chydig o recency bias, um, ond mae rhaid fi um, sôn am y cyflwynoddolion yna, dwi'n meddwl. Um, felly, fel o'n i'n dweud, oedd yn rheithawd hir i yn sôn am uh, wel, be' o- y y deunydd m- o'dd yn ca'l ei cyhoeddi yn yr Cenadwr Americanaidd a'r Cyfaill yr Hen Wlad ac yym ym Mangor ma' gennych chi wel, 'dach chi'n spoilt for choice deu gwir yym 'dach chi ma' 'na gyfoeth o rheina dwi me'wl yn llawn ma' 'na rediad llawn ohonyn nhw yym A hefyd ch'mo' ma' gennych chi'r drych yma yym sy'n fwy tameidiog. Dwi'n cofio ddaru Jerry yym Jerry Hunter nath o ddeud yym o'dd o'n cofio dod yma yn unswydd pan o'dd o'n gweithio yn y Brifysgol yn Gaerdydd, dod fyny'n unswydd i Fangor er mwyn sbïo ar yr holl gyfoeth o ran y cyfnodolion yna o'dd yma. Yym fel o'n i'n deud unrhyw le yn y byd fysa nhw'n yn yy jealous iawn o ga'l y casgliad sydd yma ym Mangor achos do's do's na'm casgliad mor llawn heb bo' chi'n gor'o' mynd i America. Yym ond o- odd Jerry yn deud yym bod o'n dod yma am uns- unswydd yym i teithio Gaerdydd yym yn wythnosol benwthnosol bron yym A 'fyd ma'n yy o fod wedi bod trwy'r casgliad yna fy hun dwi'n ffeindio fo'n anodd iawn anghytuno efo hynny. Ww, cwestiwn da. Yym, bron fod gen i... Bron nad oes 'na eiriau sgin i, dweud y gwir, er mwyn pwysleisio pa mor bwysig ydy'r ydy'r archifdy. Dwi'n meddwl, yym, yn yr oes oedd ohoni lle mewn ysgolion, ch'mo' cynradd ac uwchradd yn enwedig, ma' 'na um, symudiad oddi wrth um, y celfyddydau a phethau hanesyddol um, a'r duniaethau, fel yma chi, um, teg at ch'mo' mathemateg a gwyddoniaeth a falle. Dwi'n dwi poeni am hynna, di gwir, um, ond dwi yn gobeithio a dwi'n hyderu, mae'r archifdy yma ym Mangor fel rhyw fath o le sy'n gallu dangos y lwch mae'r cyfoeth sydd gennym ni yma yym yn mynd i gyfoethogi chibod pobl sy'n dod yma i'r Brifysgol ond hefyd chibod pobl lleol. Yym a mae'n chwarae rhan, dwi'n meddwl mod i'n chwarae rhan yym fel o'n i'n deud ar y dechrau, bron o'n i'n cymryd o'n ganiataol yym fod yr holl bethau yma o ran y Brifysgol a'r archifdy a ballu ond wedi dod yma a gwerthfawrogi mawredd y lle a pwysigrwydd y lle. Yym, dwi'n meddwl fod o, um, eto, um, dylen ni wneud mwy o'r archifdy, um, mwy fyth, oherwydd, um, fel ni'n dweud, mae o'n chwarae rhan mor bwysig, nid yn unig yn uh, ffordd mae o'n cyfoethogi ymchwil, dysg, um, myfyrwyr, Yym, myfyrwyr sydd 'di... sy'n mynd am PhD, MA, yym, ymchwilwyr sydd jyst yn mynd wrth eu bodd eu hunan 'lly trwy'r pethau 'ma, yym, haneswyr lleol. Yym, dwi'n meddwl... dwi'n meddwl... dwi'n meddwl mae o wir yn... a dwi'n meddwl fod o yn... dwi'n meddwl fod o yn yym yn yn or ddeud wrth ddeud hyn ond dwi'n meddwl fod o yn un o'r llefydd mwyaf pwysig sgennym ni yng Nghymru yym oherwydd mae gennych chi y casgliad J Lloyd yma, casgliad y- gwybod, dwn i'n faint o gasgliadau, Stad y Penrhyn, um, Betr Lewis Jones, Gwyn Thomas, um, sydd heb eu catalogio. Um, so mae yna gyfoeth yma sydd eto heb gael eu cyffwrdd. Um, felly, Na, mae'r ma, ma, ma lle mae'n andros, andros o bwysig. Um, nid yn unig yn, yn, yn Mangon, Nongledd Cymru, ond chwad, mae o'n adnodd gwerthfawr iawn sa chi'n gwerthu Prifysgol Bangor fatha lle i ddod i astudio. Mae'r archifdy yn rhan ganolog o hwnna, ond dwi'n meddwl bod o'n rhan ganolog hefyd yn, yn sut da ni yn meddwl am Gymru.